U merħba nilqakom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa fejn nibdew bl-aħbar eh, tajba illi tirrigwarda propju din it-triq. Triq ħalluqa illi issa diġà tinsab l-ewwel parti tagħha hija lesta, din hija triq li taqgħat ir-roundabout ta' Santa Luċija ħal tarxin dawk in-naħat mar-roundabout li tgħaqqad għal Triq Garibaldi n-naħa l-oħra. U tliet toroq residenzjali fil-Furjana. Triq Ħal Luqa, biex niftehmu eżatt, hija dik it-triq li kif qed taraw tgħaddi eżatt minn mal-ġnien taċ-Ċiniżi li hemm Santa Luċija. Qed jerġgħu jinbnew erba' korsiji. u għall-ewwel darba wkoll se jkollha korsija li qegħda hemmhekk għal dawk li jħobbu jimxu jew imorru xi dawra bir-rota. Apparti minn hekk, il-korsiji ta' kontra xulxin ħa jkollhom bejniethom central strip kif ukoll xi crash barriers li din, ovvjament, tagħmilhom ħafna aktar siguri milli huma llum il-ġurnata. Il-korsija l-ġdida tal-mixi u r-roti biex niftehmu se tingħaqad ma' korsija simili li ħa jkun hemm fil-Vjal ta' Santa Luċija. Imbagħad eventwalment meta jitlesta l-proġett kollu jinkludi l-mini, inti tkun tista' timxi minn hawn u tkompli hemm, insomma tibqa' għaddej bil-kumdità u s-sigurtà kollha. Mela dawn iż-żewġ korsiji li qegħdin taraw warajja bħalissa huma lesti, spiċċuti minn Infrastructure Malta Ovvjament bħalissa qegħdin jintużaw fiż-żewġ direzzjonijiet sabiex it-triq ma tingħalaqx. Peress li anke hawn hawnhekk għaddejjin ix-xogħlijiet, dejjem bħalma ngħidilkom dejjem kull fejn ikun hemm ix-xogħlijiet segwu t-tabelli ħalli kemm jista' jkun kunu siguri intom u siguri oħrajn. Minħabba x-xogħlijiet li ovvjament għaddejjin fit-triq, id-dħul normali biex nagħmlu hekk għal Santa Luċija huwa magħluq, imma tinkwetawx, Infrastructure Malta kreat għalissa dan id-dħul temporanju, grazzi għas-Sinjura ara ħadu kif dieħel hemm ġew, illi jurina minn fejn wieħed jista' jidħol. Infrastructure Malta fil-Furjana għaddejja bil-bini mill-ġdid ta' tliet toroq residenzjali. L-ewwel minn dawn it-tlieta hija t-triq Vincenzo Di Mech, illi hija t-triq bejn il-Mall u l-kwartieri tal-Pulizija. Tajjeb li ngħidu illi din it-triq prattikament hija lesta. Din it-triq hija wkoll ir-rotta li twasslek għall-Belt is-Sepp u anke għall-Belt Valletta. Bħalma qed taraw, din it-triq ukoll żdidulha bankini f'postijiet fejn qabel laqqas biss kien hemm bankini. Iż-żewġ toroq l-oħra fil-Furjana huma din, Triq il-Kapuċċini u Triq San Franġisk, li tiġi din. Dawn iż-żewġ toroq jinsabu bejn it-Tella tal-Kurċifiss u ċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Furjana. Fi Triq il-Kapuċċini prattikament ix-xogħol huwa lest. Hawnhekk Saret sistema ġdida ta' tqassim ta' kemm l-internet kif ukoll l-ilma u mbagħad tqiegħdu pedamenti ġodda u bħalma qed naraw saru diversi saffi ta' asfalt ġdid u sabiħ kif jixraq il-Furjaniżi. Sinjuri, dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, tinsewx tagħmlu like fuq il-YouTube, Instagram, Facebook, insomma s-social media kollha ta' Infrastructure Malta. Grazzi u niltaqgħu d-dieħla.